popote ulipo um, really wishing you well now kaka pile an gi nyinga iluongo ni Omari Nash Omari chieno jamone mbele chiene mineno mbele miyoko kawuono ni endi uh, jana, kijana moro biro ira ka ywak sana iluonge ni Jano the Governor wadwa winjo ni owacho ang'o mm, uh, problem ni kanye Uh, to ang'o motimre ne kanyono endo? Jano the governor is one of the artists ma kawuono wan god en kacha cha otimo komedi otimo gik moko mopogore opogore koro ing'ama ni kanyono endo inyalo ensure ni ishare to awinjane gima jano wacho aneno ka Kevin Ouma wacho ni Marinash uh, ah, Edwin Okumu wuod Awasi eh

is always supporting me when we have something. Now, Jano the governor. Nika endi Jano wacho ni en gi wach moro ma wang'o kore. Wach ma wang'o kore seriously. Koro wach ni wach ma wang'o kore ni mwakeni ma wach mane. eh? Mm? Uh, mokwongo kawo thuolo ni endi mos jopiny. Ionge gi Facebook ma Facebook in mana gi light. Weche ni Facebook. Mm. Mhm.

Pedeshe Felix ne kacha wacho kacha ni Omari yo. Okay. Ikone meru meru makata. Piere be marom nade? Mhm. Ok igombi mano mondo babu. Mano mondo babu.
E, itimo ang'o itimo ang'o jano ma da ng'ato wach aneno ka Kevin wacho ni uh, iwinjo ni papati oyudo mineja osiep jatanganyika go G- g- osiep jatanganyika go dogo wane mwakono ji Eh, Mhm. Koro uh, awach mane kendo asewacho nyinga Ai, a- a- apenji ni in generally itimo ang'o itiyo tich mane okay ma eh, ma ji ong'eyi godo uh, an uh, an majali Mm, tich mong'ane kabisa mhm. en ga tij comedy o komedi en comedy Mhm, ago mc mhm, ne joajawa aha. eh, asego mc ne jothudho mopogore opogore Eh, nitie nitie moko moko ma masetune ke kanisa ehe gi joma osechula ehe gi joma be oseriemba Eh,
Ise- ise- isetiyo isetiyo ne jok moko machalo kaka Ah, ah. Eh, asetiyo ne keli chogo isetiyo ne keli chogo jarawela jarawila asetiyo ne ng'aro ni masai nyakor gola masai nyakor gola en en soduko jachan O- en en be ogo angla kendo wero kude imadho konga Mm. kawuono to nyaka isuoya Eh, imadho konga kawuono to nyaka isuoya okay Yes. ehe A- asechaka atiyo gi aus aus aus en en soduko cha aha Yes. eh, okay.
kwachako wabiro koro Nairobi ka uh. tok ilichogo tok kelichogo yes uh -huh.
na na na obada inobari matek amedo branch eh akoni gora tigi jatelo eh Freddy Jaka mm Freddy Jaka Dongo Jaka Dongo Freddy Jaka Dongo Freddy Madisco is a yes. good person and uh, everywhere where you are i have to thank you so much that's where i began Mhm. ne kana chako ajawa maber kabisa Mhm. koro ng'ama natiyo godo ma serious ma nachako tiyo godo ma most uh, joangla ong'eya ka atiyo kode iluongo ni fredi jakadongo fredi madis and i have to appreciate him for that fredi jakadongo kumoro moro ma intiere wagoni Erokamano. erokamano koro gisani ni indi jano the governor Aha. in eh, in in- in ginene ka in ah, nairobi ka koso pod ibese gi dala Eh, gi sani eh, Mm, eh, anyalo wacho ni an Nairobi siko pan mm, nikech gimoro mina wuok dala eh, osegore piny Osekore piny. Eh? Ing'e ni kiwacho ni gimomiyo giwuok dala osekore piny, Aha. ji kere mana go. Okay. Mm, An ing'e ni yande, mm, kaka wacho ni sanie, mm. ah, ok sanie, seche machien go, Yeah, 10 hours and below, mm, and days are behind. yeah. Asebedo katiyo gi Fredi Jakadongo. Mhm, No, Fredi Jakadongo mm, is like my brother. mhm, Macha wuod alawa kabisa. mm, Kendo sama watiyo kode, watiyo gi luor kabisa. gihera Mm. Nik- ong'ama wuod an Then kendo- kendo gi chuny ma en godo Mm. en buona ma chunye ler kabisa Yeah. is one person Mm. who will and anyway an ne nawacho chuth Mm. lakini ojiwo jone wuo Wuo, wuo wuod ala wuo, wuo. eh, ma nategno Eh. eh, sana se bed bed anyalo wacho nasechopo kumoro Mm. through Fred Jakadongo Maroro wacho ni ojano the governor Musina Umari dhako oting'o chake kore to madhusi turungi. Imani iluongo ni Maroro Tony. Uh, Mwala tu wacho kacha ni ajawa to the world. Omondi Padi wacho ni umari nang'o kwacha akwe. Uh, Kevin wacho ni umari kijana no ogol gik manie wang'e go. Kevin eh, gol gik manie wang'e mondo ji oneni. Kasto Pedeshe luonga kacha chaendo uh, to gi

All I owe Fred is positivity. Okay. Yes. Tukarekore eh, namo muchwanyige. All I owe Fred, I'm eh.
not talking of Fred, uh, of Fred alone. Mm -hmm. Fred Jakadong. Mm. En kuom mm. onge gimoro amora marach ma bro wacho. Mm. To gimoro amora ma an godo manyalo wacho kuom mm. en gima positive. Okay. Yes.
Koro gisani ni endi da ni wacho ni gimono goli dala ne en eh, gimono goli dala otore ok ikono ni en ang'o mono ogole gola dala specifically mondo ibi tim Nairobi okay gima nogola dala en tij ajao tij go Mm, MC mhm, koro tich abich mm, ma, mar jumani mm, ne awawacho gi manager mar Fredi Jakadongo mm, eh, Beno Ile Ingeni eh, The big man- man- managers gin ariyo. Eh, Wan gi denu budu Wan gi ganya. denu budu ganya.
Wan gi Gi beno ile. Aha. Koro ka nasendiko ne ki message, Mm. nwadhi Oyugis, Mm. ma nwatiyo, Mm. ma piny oru. Mhm. Sa nochopo, koro ji duogo Nairobi. Mm. Adhi, adhi angirore akom, apani to beti sebidi gari ching'e kom angira ga chi. Mhm. Kom atiyo dhot ni. Mm. Adhi angirore akom. Eh. Oluongo ni jano biane. Mm. It- Watiyo koso nang'o?

wawuoyo mowinjre nang'o Mm. wadok e tich Yeah. ma mane gima ogola ka bondo dalawa Mm. kabiro nairobi Right. aa dala kabiro Mhm. nairobi purposely ne aduogo e tich Mhm. mar go mc nomera ma fredi jaka Jakadogo. yes Mm. mama nomiyo ne giting'a ka igolo nyis Mhm. giting'a ka igolo nyis nikech ang'o Idhi tiyo gi Fredi Jakadogo. kaka Mathis. ng'ama mc Ehe.
apane i ng'ato yude nyaka kanyo nyaka ka duon wan wanawinji maber hey. in fact wan wadwa mawinjore ang'o motimore next momiyo koro iywak God. achiel Aha, iwacho ni nibiro tiyo ne fredi jakadongo ariyo aha, isepako fredi no yes Ko- an pod pod ok ane gima rach nyaka kanyo an pod ok aneno gima pod rach ok ne gima rach Ehe, koro an asekoni korka fred mm, onge onge gimoro amora ma bro wacho ma negative mm, fred is is is is is, is 100% Mm. Ngima ina Mm. an ok anyal ok anyal wacho ni nitie kumoro amora mwasebedo kata gi misunderstanding Awinji. no Aha.
so Fred is my boss Mm. and he deserves the respect Mm. koro wadhi mbele gi mano Okay. koro ing'eni wabiro Nairobi Ehe. dhano biro Nairobi Ehe. uh, watiyo I guess Mm. ma apani ap- apani ibe ni limo kama tine show Eh, Donge Ega- ineno Ega- ka natiyo Ega sana moso ni ni mosowa. you are working by the way. I was working. Eh, Ma mane tich mane tiyo. Mano gola ne dala. Gimino natimo no. eh, E mano gola ne dala wa. okay. Yes.
Uh-huh.
Koro kose tiyo gi sa, the following day was yesterday on a Sunday. Mane Fidija Kadongo dhi gocho moro ni Kibra, Mm, Ayan Stage, mm, Victoria Place. mm. Kanyo ne wadhi kendo ne watiyo. gi chunyi te ing'e ng'ama otiyo gi an ing'e ni meda- an gima timo ga mokwongo e ngimana aluoro tijani atime gi chunya te koro watiyo watiyo watiyo ma tich orumo sama koro tich orumo ni ka tich orumo in kaka kaka yesu owinjore ichoko rombe gi dongo kosiwe rombe gi kanyo idhi dhi e polo Choko tichoko rombe. aya koro kanyo Mm. manager oluongo ji ma ji opangore e gari ma ji oketo gimoro amora e gari Mm. koseket gimoro amora e gari Mhm. ma gari ne nigi nafas ok ne en gari mopong' minyalo wacho ni o gari ni opong' Mm. en gari mana nigi nafas Mhm. koro awinjo kowacho ni ojano in dong' ka janimbo odhi kisumu dong' ka kata mopenjore nang'o to kora ni aa in ok wadhi kodi kisumu in idong' gi ka in ibiro tich late Mm. twitch late twitch late Mm. namba ariyo twitch mabiro late ni you know ka band members dey ga they always make a call wan owuok wadhi kata ndalo mane pod itiyo kodgi donge nigochoni nobody called me that people are leaving for job koro an adhi seche ma wa ma usual saa adek mong'ega ni fred onge tich koro ka ni oh jani nowuok modhi kodi jani donka uh, at that seche ma mano timore ing'e naonge kata siling achiel e denda eh pok omiya kata siling' jalo indong' ka akia ng'ato ang'ata kibra akia ng'ato ang'ata mm. an tijno be emokela tich makori ko an adong' emokela jalo indong' ka idong' ka kuma odhi kodi dong' ka ibiro tich late ok mm. wanyal tiyo kamano koro amba koni okay atemo saye ma amako nyaka gari kama gari dhi tamako gari bwana ai bwana wenyewe wakisira dong' ka mm. atimo kinda awuok Eh, apenj mokwongo apenjra ni an debed ni jaduong' ni nogola dalawa mondo obi onega Nairobi ka kilelo ne makia nikech nikawo ng'ama igolo dala ni Ehe. biro tich Mhm, ibukori iweye i- Mm. iweye kumukia ng'ata ng'ata mhm, kata mana siling' achiel oonge godo e dende eh, tikone ni dong' ka Eh?
mane iluongo ni jano the governor jano mame jano meru meru Eh, jano eh, ni kaendi jano nomonja ka gi ywak moro awacho ni ati an an kaka dang' akonye to bet ga matek nikech an an tinde adong' omari amani Mm. in fact an fans ga ema ti wadong' go wa entertain go live kama os meanwhile an weche mag ywaruok and achiel ariyo adek emomiyo samoro ineno ka abire sho taling' aling'a amende adwa na madha madha swata moro matin kata ka en mar prabich Mhm. tadog anindi nikech ajawat en gima ne remo Mm. jawat kata kisebedo ah, kata sani ma ng'ato miyo ofis adhi dhi ofise no to sa ajawa be anyalo dhi ajawa matin iwinjo nikech ajawa en gima ringe remo koro an gi kanyono endo maybe anyalo wacho ni in bende ne ikier kumoro nikech nidhi e tich late iwinjo Aha. koro kopo ni dhi e tich late samoro mane discipline mini mini samoro jogo to gidwari e dwara Ah, ah. Eh. ok adwar gi koro ka dipo ni gidwara Mm. let this one reach him Mm. an koro ok adwar
to gi- to gipako ka dibedi nyaka dong' to ng'ama Ah, ber. fred owadwa Mm.
ma en onge kumoro amora ma wabiro bedo gi gwenyruok Mm. lime pod abiro lime Mm. ka en gi show abiro dhi Mm. to asapan to dong machok dala fred machok machok dala ng'ama nochwanyi macha dala fred fred eman kanyo koro ka fred pok ochwanyi no Mm. onge chieng' ma bro dok mi atiyo gi bana ayie ni chien kian lakini gi kaka thora ta feel ni onge chieng' ma nyalo dok natiyo gi bana ile Bed Nyasandra na robi kae. Ah no, jano lengi. Bed Nyasandra na robi kae. Lengi na iketho gini. Mani ndo kech. No, yeah.
jano lengi na. Iwacho ni ati onge chieng' mibiro tiyo gi kagere gi berno ile. Point ne madwa winjo. An gima wacho kata mbele gini, mbele TV ni. Mm. Malo ni TV koso live. Ma, ma TV na.
Okay. Mm.
An onge chieng' manyalo dok mi awach gi bena. Ok inyetiyo gi beno ile. Ok anyalo.
en kata ka depo ni ayudra e, e band moro to obiro kuno to achako awe ni aweya band to kata ka tho let this message reach him akwaye gi muolno ni kik ochop kara dalawa ni oywaga please jaduong' kik ibi akwaye ma gi muolo wan dhano Ah, to ber otimi nade ma iyi wang' malich kama? that thing is more than enough there's a time they did me the same disappointment though ndalo chat ne pod ok wati kodgi permanent mm. mane giweya Kisumu ma gige na teno lal mani winjo donge mm. mano ni winjo mm. mano na ok anyal mako ni ng'ato mm. to mae gima lit na ni ng'ani kona ni wadhi Nairobi wadhi tich kwachopo Nairobi tiweya kuma kia ng'ata ng'ata mm. iweya in a strange land without even a bob ka tho kuno cho kuto kucho cho iwacho ni ng'a otho ni en ng'a dwok ane kanyo ng'a otho ni en ng'a dong ma mc mar jothum madhi ka aya Ni ng'ane ng'ane nwa ah, ng'ane ng'ane nobiro gi joka Fred. Ng'ane ne nigi joka Fred. ere kaka odong' mane penjo mar ariyo ere kaka odong' to jowadgi odhi Mm. Mod- ma gimoro otimrene omiyo an ben oile there's nowhere we will meet there's nowhere we will talk i don't want you And if it happens that uh, you, you, you will come to my rescue, please don't come. Let the, what should happen happen. Yes.
Janodhe gavana. Iwacho maber kabisa gi dhogi ka jogi winjo. Mok ni ati ni mari medo wach. Ah, ah, ok ne nuru ng'ato. Ah, ing'e ni ah, ase- ase- asetimo ne ji ng'ato kane gi wach to wacho ni umari. Aha. Bwana an gi wach moro madwa heya. Kosehea makoro usewuoyo ka ang' koro ji winjo. ya umari bwana title ni ndiko marach ah, ah, ok en kamano iwacho gi dhogi maber Awacho kabisa kidhoka maber kabisa ni ka winjo ginena eh, kumoro amora ma entie ka ng'ato nyalo share ne live no share ne mondo Mm. one gima wacho gi sani ne kik obed ni okuodhe mm, Ben, please have your lines. Let me have my line. There's nowhere we can meet. There's nowhere we can work. To kochopo ni ndiko ji tich, Ben, wawa bed na onge tich adog dala wapur ariemba piko na mana riembo pile to koro ben pod ni ka fred ben to ero kidwa kamano to pod en ka fred ambe fred osiepa nyaka miel fred koro ibo wacho ni ok ibi miel fred fred ok anyal we moka miel fred ok anyal we moka miel mm. Fred ok anyal chayo kata kida dakika achiel. Mm. Fred onge chieng' ma I will speak anything negative about Fred. Mm. Fred, Fred, let Fred be Fred.

Mm. omiya atiyo godo maber Mm. aya fred ne you will always come to my rescue Mm. kakoni an kama nyaka gino donjne Mm. mo- moduoka maber Yeah. omiyo fredi nyaka dongo Mm. be blessed wherever you are aneno ka jini kae ni arapo wete gwa wacho ni niko ndani kasto kevin wacho ni mm, ne dibiro akonyi kod kar nindo ba but, but nyakalo but nyakalo nyakalo kanyo kama disco nya kalo kanyo kama disco but I'm not fan of Freddy mani iluongo ni Kevin Joma aya maroro wacho ni janodhe gavana ayie go ratego nyasaye mondo gwedhi wuod wuod wuod jito Wuod Jitu. wuod jito Eh, Jitu, Jitu, mano ne principal. okay Yes.
Koro gi sani ni endi Mhm. uh, wan ka gi Jano Governor, Jano Governor is complaining about the mistreatment of uh, some of the colleagues. And disappointment.
Some of the colleagues. Jano wacho ni ogole dala Mhm. gi team Freddy Jakadongo Mhm. ni gidhi tiyo. Be, be ma idho ne gari no. Ing'e niya, ga, idho gari. Mm. Kara polis kochungo gari no wacho ni magi jomage. Magi joge Freddy Jakadongo.
Tinere kaka idong'. Apenja penja.
Kiwinjo? Ah, Nitie penjo moko ma nyaka ipenjri. eh, In idong' nang'o? To In- gari cha te mano kendi. gari mono keli we Ing'e ni aywak, aywak wuod nyakan be mosi eh ni dak e ng'ani weya kata mana taon. mm. Oweya kibra kuma kia ng'ato ang'ata nang'o. Dak oting'o odhi obola kata taon kod jalo. Wawere kodi ka. Kata odwoka dalawa kuma nogola. A- At the moment, an an gi jatuo dak. mane ma a provide Mm. an gi nyithindo dala man be ma igochona samoro in ema ging'iyi koro Mm.
ah, ogwala dala wanango kuma en chari embe ngwari Mm. tapidho jowa gi kwe Mm. are embe ngwari tapidho jowa nikech comedy is in spirit en en gima ni ndaka onge chiemo bro tow
Koro jane wacho ni sane gimono keli Nairobi to koro onge. Koro in i- ing'ama sani koro onge tich. An sani koro aonge tich.
Gima ogola dala Okethore. okethore to tijno kata kidwoke Mm. to ok anya- ti- anyal tiyo gi Ben Oile. Adong Fred koro nyaka wito wacho ni koro tochuli in person. Koro udil kode nikech band mar Fred Donge bando mar feri. Bando mar feri.
Eh.
Nikech kata oile eh? oyudo ma ka komo gini nene kanyo. Donge. Koro koro wawache dia. Awapenjo.
Mano nyasi cha dinanga dia. Wuondi ni koro jathum otho sani. En idhi ndik nyinge posta. Ah, do do ogi manage. Idhi onge.
Gachaya ne dhigo kanye? Gachaya ne dhigo kune? Omera piny kanya. Jomidhi manage go nigi mana jazz. Hey, Ed- Edwin Okumu wacho ni wach malit sana. Wach malit sana. Omera Edwin, nyathini nokel Nairobi ka. sani koro an mapod adwa hoste ka matin oh, gim- gim- gima rach na ni sama adwa hoste ni to nyathini chiemo apa nadhi yawo mana whatsapp group mar pidhe koko mar dasol ne pesa odog dala nikech oh, an natiyo gi Fredi Jakadongo kapa a- apare koro ka nawuok ka Fredi tineno ni eh, space modong' ni wadhi a- apong' chuth We- we anyakwa.
We anyakwa.
ok ipong'e kata ndalo ariyo Bana,
I'm disappointed. Why did they carry me to Nairobi? That is the first question. Mm. Why did they carry me to Nairobi? We are going to work. Aungu ude wendo wacho ni Omari Amonsi akawo. Aungu ude wendo koro kawo jano mondo obed MC ni nikech kuma nogeno osetore. Nairobi to osebiro. Aya Kevin wacho ni mineja wanajifanya. wanajifanya haki. Kasto uh, Edwin wacho ni ang'eye ne wan kode 25th December. Edwin Okumura Wasibora wacho ni ong'eyi maber kabisa nikech ne un kode 25th December. Mano Edwin Okumura Wasibora ema wuoyono kamano no endo. Koro janodhi gavana, Mhm. oh, gini kane itimo, gini kane otimore kaka iwacho no endo, uh, Fred is uh, iwacho ni en ng'ama kaka bro. Yes.
to Fred be wuon band uh -huh. Fredi Jakadongo uh -huh. be ni contact Fredi koro kosebedo kamano mm. I became hopeless ng'ato wacho kacha ni ng'ato wacho ni ng'ato wacho kacha ni kuong igol gini omer kijana no gol gol gik mane wang'i go eh, ah, eh, eh, er, er, er, er, er. Mm. akia kuma gino odhiye Ja- eh, Kev- kevin owacho kanyo ni ati igol gima ne wang'i Alon jacket. Mm, ah,
gima ne Oh, Biwan. eh, ah, Okay. mm.
koro Aha. be nigochone fred mondo ogine o- one kaka timo koso nigochone to komako koso generally what happened ka ero ni sedong kibira uh -huh. ere kako timore koro onge ng'ama ong'eyi uh -huh. onge ng'ama ing'eyo uh -huh. what happened next i started crying crying okay. man crying kaka chwe kenda duong ni kenda giro mogo losani ayuak eh. ni ang'o miye na why you need me god ing'e napenjira ang'o miye ane ma ma timore na mm. ng'ato gola dalawa weya ka dier nyasaye mm. aywak oh, so what i did Mm. adhi abedo kuma nigi light then watchmen were around there koro an kanye mabet abede piny kanye mabede piny koro akone wawa tombire manika to ne ok ikawo pesa mochuli kinyidhgo gari nok ochula be ne ok omi gimoro nok ochula kata siling achiel an ne miya kata mana siling mia achiel de duogo ot kakoni an aduogo kata nyonyo komiya pesa Mm.

Amba loro simu. Kecho mar ni monge nyaka dalawa. Ma kata ki manya idina tene mo dhi tero ji nyaka dalawa nyaka odwa. Eh. Ing'e na rubi ka ji kiaya. Mm. Kokin. Mano to true. Ile mi nyalo tero ji nyaka odwa mi koni mm. ma te min ja. Mm. Ma te wad gi ja. Mm. To no no no kikona ke waku wacho beno ile nudwe tiyo. Ang'o miyo ka koro tich osekethore koro ibiro yie? Eh, eh, Ang'eyi, ang'eyi. Kendo an mana tiyo kanyo to ayueyo. In fact, ne- nokalando nawuok. We koro nineno ni afadhe nachok serious. We adhi akawo position ne chako so. An naneno ni an Mm.
ka fadhina nosekela ka Mm, ma jogi oseng'eya mm, to sani oonge mm. an ok abed heya
okay. Dakri kora ni pade bwana kwa rocha kutiyo jo official. Mm. Mona ko iri kile kile kama. Mokwongo reality no bedo. Mokwongo one I was not planning to host you as we talk. Uh -huh. You, mm. you nilikuwa nidonje budget maana hoge. I'm sorry for this. Kuna kisa leo Nairobi. Uh. Kumari. Omario. Omari. Nabiro tiyo gi Ben. Dogoya. Ben oya kibira. Bana I work.
An mm. ngama dichuo ta work. Mm. No it was very painful. Mm. I can't tell anybody. Okadwa ni kora kon ngata ngata. Ase gocho ni. Agocho ne osipa ma prince enda. Mm. Though omako to kuna ni ho en kar koko. Mm. Achaka gocho ni osipa papa ti. Papa ti agona time missed call. Papa Tipe riko churi. Ten missed call.
Adhi go churi Papa Tipe. Kumaro to nyaka mise ne kori bwana Maximba bwana. Mm. Eh. Koro kare no sanin. Mm. Omanya koni gokinyi. Kora koni koro athogo mera ma Fredi. Fredi Jakadongo. Koro athogo mera ma Fredi Jakadongo. Mm. Kech kuma koro achopo ni I have no hope. Iseyuak, Aseyuak, segochon osiepe, ne ochuno osiepe, onge ng'ama omako simbi nyako nyako mari. mari, ba nyako mari.
Mong'eya koro komako si- Koro Eh, akoni koro Fredi nyaka dongo. Mm. En ema gochoni. Mm. Kok omako simba, Eh, tauso simba moko make. tamanyo kaka dok dalawa nisewacho ni uso simu eh sorry Fredi chaka dongo ni Mm. kok omako simba Mm. tauso simba mok omaki ni tadok dala kaka an ni nyasaye noyawo na in ka kata in dok adu- dok inena kata in Eh, eh, an mana kaka adhi dala auso simu no eh, i go home be ahanded

That is so bad. That is so bad. Nyakwar Mogi ng'ama ni kanyono endo wan kaendi gi Jano the governor, Jano Mame, Jano uh, ni kaendi Jano is so disappointed. Nobiro kaendi and uh, now we are with him. for a while. I don't know will I'll be hosting him for how long. Though he's not very happy for what happened. Owacho maber kabisa ni en nogole nokawe gi noile ne gibiro tiyo lakini ka gichopo Nairobi ka ka koro tich dok Kisumu to koro ochako weye Kibira. Koro en kwayo mano kwayo ni hawa dak ne weye kata mana town to connect Mm. kata ne gidhi gidhure dala an gana gidoka dala wana to gikwana dala ok wati kodi ng'eny Mm. kata ka giwa kisumu was better Mm, nairobi mhm, oweya kamano ok oweya kata nairobi moro mang'eyo no i've not been in nairobi for that long mhm, silewi hizi materials mm, so ye akani- akaniacha kibra mm, where i know nobody said this person has got a behind he has got something behind this mm. Yeah. Ki- ki- ago kara kun jaduong ani te- kowa kata matin mano maru gi fred maru ni mano mara gi fredi marwa mara gi fredi marwa en mano onge I- i- i- i- if, I, if i'm lying people are there people listen to that and i told him something last akoni jaduong' amba biro mana hit eh, amba biro mana hit to dwoka ni ato kaseti kisedhi titimo ang'o e jala kiniseti itimo ang'o e jala
aya ni kevin wacho ni after gocho ne fredi what was his response okay mm.
kora kon an koro mm. i sell the phone mm. if fredi fails to receive my call mm. so i called him to i first wrote a message mm. aba Ai, no- nok akone gima otimre mokwongo aba orna kata mana wan kae kende oromo wuod min onyango Mm. i think i have the message in my phone there Mm. kata wan kae kende Mm. ne pod apano kawe light Mm. then koro aka- phone call koro Mm. kowinjo ka koro aywak i was crying Mm. i was crying a man crying crying akona ba an ka tho nairobi ka to wachni. An be noseweya, to penja noweyo gi ng'a? An be noweya kenda kama, an akia ng'ato ang'ata ka gima otimrena Nyasaye ma koro ong'eyo. Mano ne lit. To ang'ado simu.
Mm. Kaseng'ado simu, he sent me something. Eh, wachopo go kwore e odi ka. Yaani, hizo shauri ni moro Eh, to ka bali muna ori no no mi ruok e dala yao ah, aorna. Mm. To mia hope ni bro. Lenga lenga di wuok kode. Then Kenya medi gimoro. Koro kose meda gimoro to onyalo onyalo balance go. okay Eh, ma eh, aneno ka tabia saka wacho kacha ni eh yawa yawa but nitie jomoko matimo malit serious nikech ing'e ni diu simu kata ndo kang'e such like a thing but um, an, an, gi- an, an gima dang' awachi en ni please kopo ni ati ok idwa work gi ng'ato to just bet ikone nikech inyalo timo gimoro by the way kaka nikona ni dhi kibira gi pesa ni Yeah, itimo adhi gi pesa na mm, eh, hapo ju- juu nilienda nikiwa njaa Mm. i had to buy meals with my own money Mm. then the show ikaisha Mm. nobody could, was there to talk to me Mm. and tell me mc you are done chukua hii Ap- ap- ap- ap- People api ber- api ber aneno ka inde ka kevo wuod okinyo maneja mar papatini ka ok ikwa itich chuth itigi papati mondo kik idog dala koro Yo, aneno kowacho ni ba ichako marach wach yani donjo donjo nairobi ni i eh, to the very first the disappointment bana disappointment bana from those who called me Mm. Ba- an gima an kik gima irwaka an naywago- ok aduogi gima nairobi nasi ka ywago sana Eh, ma bende kelo mirima mane mi aywak cha mm, ng'ani nogola dalawa nang'o mm, eh, ogola dalawa nang'o mhm, or he just wanted to come and drop me and leave me there. Koso nodwa nane Nairobi. Maber nyalo bire kod ok okela. I was in Nairobi the other year. Did you Eh, bring me Ah, no. to Karang'o? Koro, gisani ni endi. Aha. Uh, Kevo wuod Okinyo ne kae. Kevo Mhm. is the uh, manager mar Papa T. Eh, Ok ikwaye kwe, ok ikwaye kwe tijno chuth mondo omiyigo eh, ne maneja wachak noni jatenda mm. eh, bos ya mboka mm. jatenda an an akwai tich gi sani nikech juma nobula dala osetimona kamacha ko
gitimo kaka gijatim gitimo kaka gitimo ne gajicha mm. koro ato kabiro Mm. All I try to do is always my best. Mm. I always follow my lines. Mm. An aluwoga mana kora. Ka kora MC no, to kata mana kettle bulo kibineno kata kamako. Mm. Eh. en mana laida no Mm. Eh, it is the- it- ing'e ni mc no Mm. en tich ma is very- en tich moro ma kokin kin you can mess up you can mess up Mike Msela wacho ni Hey, Eh? awuoro MC gi jothum.
but there is one thing I, I Eh. wanted to say Ubari eka eka donjo. Eka donjo. eh, Miya mi- mi- miya tie wach.

Yes. Koro ka asebedo dala, Mm. ncha omera, omera, omera ma fed. I call him my brother. Mm. Kech eto, giko ka kora, Mm. onge chieng' ma bro wacho ni achayo fed. Yeah.
Yes.
Eta pak e ngimana te. Mm. E ngimana te. E ngimani. Nyaka adog e loka.
Eh. Adak kode. Mm. Ndalo moko ka nwamodho piwa moro maloko paro. En ema ochoka. Moya gache. Felix Okinyi Ndera wacho ni that's very sad. Mani ng'e ne MCA Kanyamwa Ward. Thank you so much, Honorable Member, for joining. We love you and uh, we love you so much. Mm -hmm. So, mm. Friday, mm -hmm. they had a show in Oyugis. Yeah. Manandiko message na manager, mm. ni adwa ni wachak tich. Yeah. Ana manandiko, do tich ane mana mani. Mm. Eh, to kano achopo kuchocho, nuwa uwoyo mwa winjore nango, wadhi chako tich. Mm. Wan joma ne biro tich Nairobi kae. Mm. Emono goli ne dala. Emono goli ne dala. Mm -hmm.
an de, de koro ariembo mana apikona apikona kata ka en mar squad kamano ariembe amiyo jatuo gimoro chamo Eh. ambasivo micha moro Eh, Eh, eh, anyo credit na moro amoro go jopiny eh, Eh. koro mm, nwabiro nairobi Mm. tumekuwa nairobi Mhm. eh, tulifanya kazi yake South Saturday Mm. ilikuwa jana kibra mm, wea baada ya kufanya kazi Mm. kwa bidii I think those who are at the show nyalo wacho ni ng'ato oti adier. Eh, An ng'eni bwana kucha ko- bwana ticha ok ni apafra lakini gicha kamako. eh, Bwana gicha tamita bwana. Kasi tiko tich Mm. manager dumped me in Kibra where I know no one without giving me even a bob. Oweya kamano ni jano dong' ka. In dong' inok wadhi. In igo ang'o? MC go ka gimoro. Oko ka koko. Oko ka koko. En sigo koko. Though ni instrument tutiyo mana gi microphone. Mana microphone.
Mm. Koro an adong' adier ka kia ng'ato ang'ata. Mm. Aman crying. Abede like kuma kuma watchman tie for some security purposes. Mm. Yes. Abedo kanyo ma I think Freddy Jakadonge more mm. kakuta dong' ni an koro like I do is to sell my phone mm. have the money move home mm. then ang'o miywago ka wuon bando noserezi ing'e ni wuon bando wuon bando ne we- e wuon bando kopo ni ose- oserezi to kare koro to ok onego iywage kare Ah, ah. Eh, an aywak kapok agochoni mm, then nge- but then giwinjo maber ni ande mhm, fred is my brother yes mm, but i rarely call him sipendagi kumpigia simu sana mm, juu inaleta hiyo mazoeano mm. ngine ng'iyo ok ber gi tich Awinjo. koro oka- ok wagorega simu sana kata wuoyo moro ahinya cha Mm. ok wawuo Mm. mwanyorno kaka agochoni Ah, ah, ah, en mayweche ariyo Mhm. omaki Kata kone gima otimore kata otamre mako Mm. ahu simu adhi dala nyasaye nopara nyakoromogi i ng'ama kore kodonjo kanyono endo adwa na akaw ni akaw thuolo ni endi mar rua kesho ma kawuono ah, mabedo e ad e youtube kacha cha gi ltn kata luo trending nation luo trending nation ma kore channel mabiro kelonwa gige luo gi tiendgi kaka gibiro. Awinjo ka jomoko wacho kacha cha endo ni bwana ma ok onego ma ok uh, magi ok gik monego bed ni iketo kanyono endo nikech uh, manyiso ni gino kiwinje olit emomiyo kata ng'ato be kowinje to winjo ka chwowe and gik mosebedoga ka ketho Luo industry en gik moko mipando to gi gik ma ibiewo ni ah, Omari to star, Omari ok wanyal wuoye wiye, Omari kia otimore nade. to kotimore ne jothumbe matindo tiwacho. And so wan wawache kaka en, kaka en no endo be onge gima wamedo kendo be kamano e kaka indike. Koro eh, kosendike en mani koro ng'ama owacho kaka jano koro iwacho kende ni ni an ok anyal tiyo gi beno ile ok kendo. anyal.
Mano to awacho kata ka ji duto winjo. Ok anyal tiyo gi beno ile. Mago ochopo ni Ben Oile ma koro ndiko ji tich e ajawa ka, to weyauru adog dalawa. Anya Mugwari. Be asomo ba somo anyway, an asomo bwana. An man kata pesa matin na join college moro. Ati. Ha?
Eh. To Ben Oile nyo kemi ni kona ni ati wacho ni ni adang ni jo. Eh, eh, Mano mano ndalo mane isoya tich. Chieng' Mm. mano isoya tich kwa ni ande. Mm. Weri go mari ma baba uwan. Mm.

managers ok onego bed ni wacho marach kamano ne MC ni kidangi nikech kata king'iyo managers for example Ben Oyele ok no- nok ochako gi Fred Jakadongo that is the true story Yes. nochako gi ng'ato to mondo mi nowe ng'ano kodhi ir Fred nyiso ni ati en bende nitie achiel ariyo adek mano nitiere Mm. koro ing'e ni ok onego bed ni ng'ato ka advice to tiyo gi nying ng'ato ni odong' ineno ng'ane sani kia nochwako Tony no ba tinde mcs magi ma- tinde mcs wa gi mer ga omari we wuondo upcoming mc and you know this is wrong babana mano Bera. mano mano iluongore mano iluongore mike msela budo kinyo manager mar tony ndem Aha. a very good guy of mine Mhm. mm. ah no in fact wan gima wacho ka Mhm. is just clear Yes. nikech Ah, ng'ato nyalo wacho ni gino rach Mhm. nikech kowinje to lit Eh, koro ineno kaka olit ne ng'ano no e kaka olit ne ng'ama onowe e kaka olit na koro eh, eh, to an iluonga ni omari the truth meta wan wawacho kaka otimore wawacho kaka obet wawacho kaka en kaka en. eh, Yo, o, eh, gi Phil kaendi wabed abeda uru bwana kitiyo gi ng'ato ti kode kok iti kode weye Weye. and uh, it is simple as that. Gikone kata ka pod en ot ni kik bi tich. to umbe upcoming MCs Eh. and then and upcoming artists adwa kweru gima tieko value mokwongo ma kata in akweri Uh-huh. you rush to fill the gaps mano e gima timore Mhm. iyudo ka kawuono kaweyo uh, aweyo mc kata ne kata ne uh, uh, kata ne keli chogo Aha. ng'ato ok penji ni bwana tang'o miweyo keli chogo en oneno mani ai nyino we chance ni." Oyudo cha. odhi onyumore koro odhi onyumore e bugo ma samoro koro wuok kotur kaka sani koro in iwuok kani ma koro imanyo iwinjo Mm. an ya- an nokipenja kata ni bwana koro adwa donjo kina ang'o?" koro our upcomings they are so desperate mamiyo gichwanyore mano gima nyaka owinjre samoro iyudo kata kedhe kumoro mane jokorwaki bwana in idwa tiyo gi ngufu with expectation to ng'ano nokorwaki koro ing'e kodhi oweyi kidhi blame manager kare manager himself nok orwaki by that time iyuda iyudo ni kata eh, for example let me we awuoye e field mantiere kaka mcs iyudo ni odhi odhi kata mana e gine moro kuma jathum goche jathumno kende pok oluonge e sitej en osedhi kacha cha bwana mosechungo kata thum mar en odhi mbele gi wuoyo koro o expect ni kotieko wuoyono to ng'ano chule iyudo gini ng'ano samoro ok dware in short samoro Yeah. ng'ano ok dware Yeah. Then ng'enyne jothum niga gi choices ariyo. eh kaka Mar yiero kodi eh.
kata ogombo ni
koro ing'e an ka kumari i don't assume ni ati ji te dwaro Mhm. idhi e show mar ng'ama ok dwari the best minyalo timo en ni miel idonji mose iwuog idhi kuma idhi iwinjo Yes. because jathum onge mabiro chiki makoni ni jano Mhm. an personally ok adwarji Amano to onge.
iwinjo koro wan bende kaka upcoming wa, waketo samoro gine bet matek uh, field bet matek nikech wahawo mang'eny iyudo ka mc ng'ato nigi jokes kata ariyo a en osedhi ma bwana en odwa tich Eh? en en en odwa tich iwinjo Aha. jathum nigi thumbe kata adek en oyawo ban Mm. jaongengo jaongengo osegolne kata jomoko bwana en koro en gi kore koro iyudo ka wan be wan eh, wan upcoming wamedo keto tich ah, omedo keto tich bedo matek iwinjo koro first before kapok i engage gi ng'ato e tich it is better you people make an agreement iwachi ni bwana en kama en kama kok otimo kaka nuwinjo you quit iwinjo and an be ok gitimo kaka nawinjore dong' ok gitimona kaka nawinjore Don samoro in bende idhi adhiya nikech mondo oneni kigo koko. Ah, Suga, no sugu.
un wachung' gari ochung' nok dhi ka pod waloso wach Mm. kaka wadhi tiyo Mm. mwawinjore nang'o wan kwa bi nairobi we are coming purposely for the jwak Mm. yes. Ma ma idwa wacho maber kabisa ni nuwinjoru nyaka kaka ichuli. chudo nokodonjo Donge neno? nikech an neno ko- kodok achudo Mm. Oh, achicha achicha niya Mm. ni ok ichula ma kaka owinjore ichula
koro apani ma, ma, mago are some of the things ma uh, big kethono nikech samoro en onge ang'e ni idwa dwa ni ko eh, simu dibed good friend Mm. en okia ni idwa pesa eh, en okia ni idwa pesa Eh, ko- koro ing'e ni it is, it is, it is better mondo iwach niya wan wabotimo kama kama kama koro kata kiwuok e koyo because tijwa ni gi tij jothum chalo mana tij watchman, ong'eny gi koyo. To ok onyal bedo gima ber ni ati ibedo kumoro ifuole koyo to onge gima gino miyi. Iwinjo? It is better amiyi transport idhi pur dala.
Be ma aseparo. adog e pur iyuda adog e pur because as much as nitie gimoro ma wa, wa, ji, ji, ji, ji temo kia ka matin ni nitiere wastage of time to be patient
they are very familiar don't mix the two koro inyalo pani ati ni in patient kari waste your time yeah upcoming artist kumoro mba mainzi inyalo pa ni i- i- in peshe ni awada awadu arite Ni rite mbele iko sawa you waste time mbele iko sawa koro you should in- in- dif- di- differentiate between wastage of time to gi patient iwinjo patience en kumoro at least ka odhi maber tineno kibedo appreciated but in kaka wuon ok ibedo appreciated mbele ber mbele mbele mbele iko sawa kiny ok ibedo appreciated mbele mbele mbele iko sawa rucho ok ibedo appre- mbele ber ne gini chieng' mowuok be- idhi hinyori iwinjo kasto be ineno nitie samoro inya inya yudo ka ng'ato kokawi ma serious iyudo ka nitie shows madongo ma in ok dwarie in idwari mana e e matindo tindo matindo tindo be mano ng'e ne ng'e maber ni bwana i waste my time ka." koro gi sani ni endi message mogik mimiyowa mimiyo jopiny
timiyo bedo hile amiyo jopiny temo bedo hile